Mae'r Undeb Myfyrwyr yn galon bywyd myfyrwyr Caerdydd. Golyga hyn fod yr Undeb yn hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fo angen cymorth mewn amgylchedd cynhwysol ble all myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Daeth Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn ail drwy'r Deyrnas Unedig yn Wobrau Dewis Myfyrwyr What Uni yn 2022 am yr Undeb Myfyrwyr Gorau ac mae'n gyson o dod fewn y pump uchaf am foddhad myfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma'ch swyddogyn sabathol eleni. Cawsant eu hethol yn ystod ein etholiadau gwanwyn yn y flwyddyn academaidd diwethaf. Maent yn fyfyrwyr sy'n cymryd amser allan o'u astudiaethau neu sydd wedi gorffen eu astudiaethau yn ddiweddar. Maent yna i gynrychioli faterion ad syniadau sy'n bwysig i'n aelodau, sef chi, a gallwch chi ddod i'r hyd i'r hyn maent yn gweithio arno ar cardiffstudents dot com. Dyma eich swyddogion ymgyrch eleni, Swyddi rhan amser yw'r rhain sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr presennol, maent yn cyflawni'r rolau hyn ochr yn ochr â'u astudiaethau, a chawsen eu hethol yn etholiadau'r gwanwyn hefyd. Maent yn cynrychioli grwpiau amrywiol ac yn cynnal ymgyrchoedd er budd eu grwpiau cynrychiadol. Rydym wedi ein lleoli ar Gampws Cyteus a Champws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych chi yn Cyteus, gallwch ein ffeindio ar Park Place. gyferbyn â'r brif adeilad. Gallwch ddod o hyd i ni yr ochr arall i'r Ganolfan Bywyd Myfyrwyr newydd sbon. Gallwch hefyd fynd i mewn i'n adeilad Cyteys o Ffordd Senghennydd, ychydig i lawr y stryd o Lidl a drws nesaf i'r orsaf Brenau Cyteys. Os ydych chi ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy neu o amgylch adeilad Cochrane i'r lolfa IV ac fe welwch Hwb Undeb y Myfyrwyr ar y chwith.

The SU is also where you can get involved with incredible societies and sports clubs. Here's everything you need to know. Mae Urdd Cymdeithasau Caerdydd yn gartref i dros 200 o gymdeithasau gyda 8,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r gymuned hon yn cynnwys mwy na 25 y cant o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Efallai bod gen eich cwrs academaidd gymdeithas y gallwch ymuno â, neu allech chi ddod yn aelod o gymdeithasau amrywiol eraill, o ganu mwyn côr i bobi, i ddawnsio Broadway i gemau fideo, beth bynnag sydd o ddiddordeb i chi, byddwch chi'n ffeindio cymdeithas i'ch diddanu. Dyma chyfle i gael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu barhau i ddilyn diddordeb sydd gennych ers talwm. Mae'r Undeb Athletau yn gartref i 68 o glybiau chwaraeon gyda 5,500 o fyfwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybiau hyn yn cynnig dewis enfawr o chwaraeon, chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored, chwaraeon dŵr, crefftau ymladd a chlaw a mwy. Mae gan chwaraeon rôl enfawr ym mywyd myfyrwyr ac mae dewis iang o glybiau yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan mewn rhywbeth os hoffen. Cymorth. Uchafbwynt y Calendr Chwaraeon yw gem Varsity Cymru sy'n tyfu o hyd. Varsity Cymru yw'r digwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf yng Nghymru ac mae'n digwydd bob gwanwyn ble mae Prifysgol Caerdydd yn cystadlu yn erbyn Prifysgol Abertawe. Mae mwy na 40 o ddigwyddiadau i gystadlu ynddynt a chi i fynd i'r gwylio. Yn 2022, enillodd Caerdydd y Darien Varsity, gan sgorio 29 pwynt i 15 ac yn 2023 rydym am wneud yr un peth eto. P'un a ydych chi'n cystadlu neu os ydych yno i gefnogi ffrind, mae angen eich cefnogaeth arnom. I ddarganfod mwy, dowch i Feriau Freshers yn yr Undeb Myfywyr yn ystod pythefnos Freshers. Ond peidiwch â phoeni os nad chi chi'n gallu mynd o'i chi cardiffstudents dot com i gael mwy o wybodaeth. Os na allwch chi ffeindio unrhyw beth sydd o ddiddoreb i chi, beth am sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon eich hunain? Gallwch unrhyw i wneud hyn! Y cyfan sydd ei angen yw 20 aelod.